i mixo lowunene vana va xikwembu evitweni ra matimba ra yesu kreste wa nazareta na mi pfuxela um ni mi pfuxela ni ri nandza wa xikwembu um ni rhandza ku khensa ngopfu eka hinkwenu mi nga ti karhata ngopfu swinene mi ya mi ya subscribe eka channel leyi ya mina laha ni post-aka kona e ti-video ta ku hambanahambana. leti vulavulaka hi mahungu ya ku hambanahambana ni khense ngopfu swinene ku va ni mi nga karhali mi yi landzela this channel ni na ku pfumela ku loko mi pfuneka na mina na kula eku kuleni ka mina loko ni tikuma ni dilivharile swi hosi yi va ka yi ni nyike swona ku na break through leyi va ka yi ri ku endlekeni in a spiritual realm. tsundzukani leswaku xin'wana na xin'wana lexi hosi yi xi vulavulaka enkarhini wo karhi loko u tikuma u xi hundzisile xi ya fika xi thintha munhu wo karhi ku na break through leyi va ka yi ri kona behind that message eminkarhini ya ku tala vanhu vo tala a va humeleli evuton'wini because of they claim to have everything. ende ku va na swona etimalini u va na yi tiyindlu u va na timali u va na timovha a swi vuli ku u na hinkwaswo ku na swilo leswi u swi dingaka evuton'wini that is why we see millionaires and billionaires endzeni ka tikereke timali va na tona kambe va ha pfumala e e e e nkhululeko wa mphefemulo so hi khensa xikwembu swinene ngopfu ku va ni mi subscribe-ini ra xikwembu lexi a xi mi hlayisi xikwembu lexi mi tlakusa xikwembu lexi mi endla kahle hi masiku hinkwawo emindyangwini ya n'wina ni vulavula mikateko um eka vukati lebyi onge se byi ya a byi ya ku tshovekeni a wu ri ni ya ni ya ni ya vulavula emikateko ka mindyangu yo yoleyo Eh, a ku nga ha ri na ku twana ngopfu exikarhi ka ka ka mhani na papa ekaya hikokwalaho ka swa ku hambanahambana evuton'wini ina swi fanele ni swi va tani hi ku vhele evukati ku byi ta ze byi qondha ku va na ntsako ekaya ku fanele ku va na ku kala mi nga voni hi tihlo rin'we minkarhi yin'wani mi kokelana ku ya le na le until mi ze mi kuma common ground that is why loko swi ta ka timhaka ta ti-relationship. lava tsutsumaka ngopfu hi ti-relationship masiku lama there's a difficult thing timhaka ta ku sungula relationship leyintshwa i ntirho wun'wana lowukulu ngopfu lowu kulukumba khombo ka lava va kalaka va nga se yi khoma e principle leyi. ku sungula relationship i xilo xa ku tika ngopfu that is why swa antswa u u va na munhu wa wena loyi u n'wi tivaka a ku tivaka ku ri na ku huma u ya handle ku sungula hansi u tiva ku i rhandza yini munhu loyi kumbe a nga rhandzi yini it's a very difficult thing so ni lava ku ya ni ya vula ku n'wina mi nga tshama malembe yalawo mi nga ma tshama xikwembu xi mi hlayisile ku ta fikela sweswi a ka ha ri nkarhi wa ku mi fanele mi hambana sweswi i nkarhi wa ku mi teka ti-differences ta n'wina mi ti vekela sayitini. mi lava ti-solution ka ti-problem leti mi nga na tona mi kota ku ya mahlweni hi vutomi namuntlha a ma ha hanyeli n'wina se mi hanyela vana lava mi nga na voho kwala ka ndyangu wolowo eku hlanganeni ka n'wina mi hlangane mi ri vambirhi kambe loko mi nghena ndlwini mi huma mi ri vanharhu loyi wa vunharhu a nga n'wana wa n'wina a ri ku wa ku mi hlanganisa ku mi tsundzuka ku i yini lexi mi nga xi vona ku sunguleni loko mi hlangana lexi u nga xi vona ka papa ku sunguleni ku ze u pfumela u ku yes I do na lexi mama a nga xi vona ka papa eku sunguleni loko a za a pfumela a ku yes i do n'wi loko mi langute n'wana loyi mi nga na yena a vi xitsundzuxo ku kambe swi ve tshama swi nandzika eka mucato lowu swi ve tshama swi famba kahle endzeni ka relationship leyi ya ha ve tshama hi va vanhu lava tshameke hi ku tsaka minkarhi hinkwayo eka relationship leyi a wu ri ni tlhela ni pfuxelela ndzilo lowu ri kona ku sunguleni tsundzukani leswaku loko mi lava ku hanya vutominyana bya kahle hi nga focus ngopfu ka leswo biha ntsena swi nga endleka ndzhaku a hi ringeteni ku lava na ti-good memories leti nga tshama ti va kona papa a sungula njhe a tsundzuxa mama hi leswi a swi nga tshama swi endleka swa kahle na ye papa na ye mama swi va tani u tiva leswi a swi rhandzaka u tiva leswi a swi rhandza loko ma ha hlangana tlhela u tsutsuma u tlhelelaka kwale ndzhaku u ya pfuxelela leswiya a swi rhandzaka ku na swin'wana swi dlayaka vukati loko va mhani se va ri ntsena evukatini va rivala ku ka vukati lebyi va nga ka byona ku na van'wani lava navelaka ku tikuma va ri ka vukati byo byolebyo loko se a fika a rivala leswi a hlambisa swo ku sungula a nga se kuma vukati lebyi a hetelela a ti tshika hi ku tiva swa ku se le vukatini papa a hetelela a lahlekela hi interest ekaya a sungula ku languta handle u ta n'wi sola na a hi nga ta n'wi sola papa hi ku leswi a nga swi vonaka eku sunguleni a nga ha swi voni i fanele hi endla balance equation va papa minkarhini ya ku tala ya va sola mara problem i ku va papa va va va la ku va la ku tshama va mi vona mi sasekini va mhaka leswi a nga kumisa swo ku sunguleni a swi tlheli swi va tani u tshama njhe u basini u ri kahle divide nkarhi wa wena wa ku tirha la kaya na ku endla swilo swa la kaya ku fika nkarhi wa ku u hlamba u va kahle papa loko a fika ku kuma u sasekini njhe swi ri kahle to ignite ku pfuxelela ndzilo luwa E, e, a, a, ku pfuxelela njhe a, a u n'wi tsundzuxa hi leswiya swa tolo e ku a nga humi a vona swintombhani leswiya swa macleavage le handle a vona swintombhani leswiya swa ku swa ku swa ha hlamba swi basa u ri koho wena la kaya mama wena you have everything u sasekile u na hinkwaswo leswi a nga swi vona ku sunguleni n'wi tsundzuxi ku i vone yini ku sunguleni ende loko u lava ku swi vona ku mama i wa nkoka evuton'wini bya yena. U n'wi endle wanuna. I sasekile a loko a huma a famba a ya handle hi mavoko yalawo, hikuva wa n'wi hlantswela. I kulukile u hume na mukhava hikuva wa sweka swa kahle a dya a a a va kahle. Mara balansisa swilo swa wena u kota na ku u n'wi tsakisa hala ka nkondzo ya hala kaya ekamureni. ni vulavula na lavakulu ti-adult ke sweswi kondzo ya le kamereni va mhani it's very important um ni vulavula ni ri wanuna ni ri muvhangeli ni ri mfundhisi ni swi tiva kahle um vanhu van'wani va swi teka ku vanhu loko va ri vavhangeli e hi endla hinkwaswo a hi fambi hi endla handle mara hi endla kaya leswi va swi endlaka van'wanyana na hina ya endla but yo fanele ku swi endla hi ndlela leyo hlawuleka that is why ye ya swi kombela mahlweni ka xikwembu ivi swi katekisiwa xikwembu xi katekisa mfundhisi a katekisa swa ku vanhu lavambirhi ku sukela ka sweswi i nuna na nsati ivi hi kota ku tirha hinkwaswo leswi tirhiwaka hi vanhu lava nga chadana swi nga lahleki leswi swi nga lahleki leswi hi vona va mhani va ku tala eminkarhini ya ku tala a va ha yingiseli ngopfu i milawu ya vanuna va vona emakaya hikuva vo se va ponisiwile i vazalwana i vazalwana nuna wa wehe doesn't matter hambi wa khongela kumbe a nga khongeli i muzalwana kumbe a hi muzalwana nuna wa wehe i nhloko ya ndyangu bibele yi vula marito lama yi ri nhloko ya kreste i yehovha. Nhloko ya wanuna i Kreste. Nhloko ya wanuna i mani? I Kreste. Ivi nhloko ya wansati i wanuna. Eh mi ta ni khomelanyana katsongo.